Хәерле көн, Татарстан! Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар! Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме хәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм нәтиҗәле эш көне теләп калабыз. Гыйлем таратуда, рухи тәрбия бирүдә һәм милли гореф-гадәтләребезне саклап калуда дин галимнәре, ишан һәм имамнарның хезмәтләре гомер-гомергә зур булган. Алар арасында танылган дин эшлеклесе, галим, мәгърифәтче, Нургали Хәсән улы Хәсәнов, унтугызынчы гасырның икенче яртысы, егерменче гасыр башында яшәгән иң күренекле вәкилләрнең берсе. Аның киңкырлы тормышын, иҗади мирасын өйрәнү максатыннан тарихчы, педагог Рәшит Әмишев рус телендә Татарский богослов Нургали Хәсәнов дип исемле хезмәт әзерләгән. Бүген ул студиябезга Төркиядән килгән кунак белән килде. Әйдәгез әле аларны сәламләп узыйк. Исәнмесез! Хәерле иртә, хөрмәтле кунаклар! Бик шатбыз сезне студиябездә күрергә! Без дә бик шат, хәерле көннәр булсын! Тәшәккер итәбез!
Әйе, менә Төркиядән килгән кунагыбыз да юктан гына килмәде, чөнки Нургали ага Хәсанов үз заманында Госманлы империясе җитәкчесе, мөселманнарның танылган хәлифе Солтан Габделхәмид икенче белән очрашуга лаек була. Бу турыда без әле бераз соңрак Сөйләрбез, ә хәзер Рәшит әфәнде Нургали ага Хәсәновның шушы бай иҗади мирасы турында һәм, гомумән, безнең тамашачыларыбызга аңлатып китегезче, кем булган ул Нургали Хәсәнов?
Нургали Хәсәнов, татар халкының мәшһүр дин әһеле, ишан мәгърифәтчесе. Бу күркәм шәхес озак еллар, 30 елдан артык Буа шәһәрендә мәдрәсә белән җитәкләгән. Шунда, шул төбәктә ул дин өчен, мәгърифәт өчен зур хезмәтләр куйган, бик күп имамнар, шәкертләр, күркәм татарның зыялыларын әзерләп чыгарган. Шулай ук ул дини әсәрләр язып калдырган һәм шул җирлектәге теге дини, гомумән, халыкның тынычлыгы өчен, тәртипле, матур яшәве өчен шуңа күп хезмәтләрен куйган, рухи яктан тәрбияләгән аларны.
Хәсәнов Нургали Хәсән улы 1852 нче елның 8 нче ноябрендә Казан губернасының Тәтеш йөзе, Морзалар авылында, хәзерге Апас районы, затлы дин әһелләре гаиләсендә дөньяга килә. Ислам мәгарифе өлкәсендәге югары казанышлары һәм халык белән уңышлы эшләгәне өчен Нургали Хәсәновка төрле дәүләт бүләкләре бирелгән. 1897 елның декабрендә император Николай икенчедән тырышлык өчен көмеш, 1905 елда алтын медаль, шулай ук 1906 елны мөселманнарның хәлифе, төрек солтаны Габделхәмид икенчедән беренче дәрәҗәле Османлы мөселман дөньясының иң югары ордены белән бүләк алган ул. Рәшит әфәнде, әнә нәрсә этәрде сезне нәкъ менә аның иҗатын өйрәнергә?
Яшь чагында мин үзем Буа шәһәрендә үстем һәм шуңа да инде ул тарихлар миңа кызык иде. Өлкән кешеләр ул тарихларны сөйлиләр иде. И мәктәптә укыган елларда шул тарих белән кызыксынып китеп, аннарсына педуниверситетка тарих факультетына кереп, шунда инде диплом эшләрен язганда шул Буа тарихын язырга булдым инде диплом эше итеп. Шунда эшләгәндә шушы Нургали Хәсәновның хакында мәгълүматлар килеп чыкты, архивларда табылды, аның турында кызыклы шундый материаллар һәм шуларны инде әкренләп туплый-туплый, менә хә 15 ел эчендә инде шактый
бай мирас тупланды, әйеме? Алланың рәхмәте белән шушы Казан федераль университетында докторантурада укыганда инде диссертация белән янә параллель шушы эшне дә эшләдем инде. И шулай итеп, хәзер зур бер китап формасына кереп, шушы Буа районы җитәкчесе Ранис Камалетдинов аны инде бастырып та чыгарга ярдәм итте. Һәм шулай ук Буа якташлык җәмгыяте дип тә искәртеп әйтик, әйе. Әйе, алар да үз эшләрен кертәләр. Шуңа да инде менә Аллага шөкер, шушы ндый зур олпат шәхесебез булганлыгы. Күрсәтеп узыйк тамашачыларыбызга да менә шушындый хезмәт ул, әйе. Ну, бу Алланың рәхмәте булды инде, шулай теге килеп чыгуы, шундый бөтен, ну, җае чыгуы, шулай материаллар табуы, бу бик көтмәгән шундый кызыклы хәл инде. Бу еллар дәвамында шул җыйган хезмәтнең теге нәтиҗәсе инде, Аллага шөкер. Рәхмәт, кемнәр шушы эштә ярдәм кулы суздылар инде. Шулай ук Казан федераль университеты Халыкара мөнәсәбәтләр институтында Рамил Хәйрутдинов, ул тоже үзенең өлешен кертте. Ну, ул башлаган инде ул хезмәтне, миңа тулысынча итеп язып, китап формасына китерергә, Аллага шөкер, насыйп булган иде. Шуңа да бик канәгать, шатлыклы мизгелләр безнең өчен. Шушы галим 2022 елны хәзер инде халыкка. таныла. Ул Нургали Хасанов, Галимҗан Баруди, Шиһабутдин Мәрҗани, Риза Фәхретдиннар янәшәсендә булган шундый бер зур олпат шәхес. Совет елларында гына онытылды ул кеше. Ну, сәясәткә бәйле инде. Хәзер менә, Аллага шөкер, яңа заманда тарихчыларның теге эзләнүе нәтиҗәсендә менә ул хәзер килеп чыкты. Аның исеме кире кайтарылды дип әйтергә кирәк. Әйе, Аллага шөкер. Шул уңайдан һәм документаль фильм да чыкты, Нур, татарский богослов Нургали Хасанов дигән брошюралар менә русча-татарча чыкты. И шулай ук унынчы сентябрь көнне үткәрелде Буада зур халыкара конференция. Анда инде шушы галимнәр Казаннан килделәр, төрле шул төбәктә яшәүче күренекле шәхесләр җыелып, шушы Нургали Хасановны халыкка таныттылды. Аллага шөкер, шушы районыбыз җитәкчеләре үзлөшләрен шушы хезмәткә куйдылар, чөнки Мондый герой кирәк районга да и гомумән татар халкына да геройлар кирәк, алар тәрбияли халыкны, алар үрнәгендә шундый күркәм шәхесләр тагын киләчәктә туа, шуңа күрә инде. Бик яхшы.
Без әле Нургали Хәсәновның эшчәнлегенә әйләнеп кайтырбыз, ә хәзер менә без инде берничә кат әйттек, Төркиядә дә бит менә Фактларга күз салсак, чынлап та, Нургали Хәсәнов үз заманында Госманлы империясе җитәкчесе Габделхамид икенче белән аралашкан кеше. Бу Төркия солтаны һәм хәтта менә шушы фактларны күздә тотып, менә мондый э, төрек телендә китап та бастырылып чыккан. Һәм аның авторы бүген безнең студиябезнең кунагы. Сөйләп китегезче, менә

Һәм шөгыльләнә башлады. Туксанынчы елларда беренче китап ул Муса Җарулла Бигиевның танылган татар дин галиме булган, ул аны тәрҗемә иткән. Аннан соң Ризаэддин Фәхреддинның ике китабын тәрҗемә иткән. Аннан Абдулла Бубый һәм Абдулла Бубый һәм Йосыф Акчураның берничә китап, сәяхәтнамәләр чыгарды. Менә шулай итеп әкрен генә кереп, татар тематикасына. Татарстанда зур бай мәдәниятле халык яши икәнен аңлый башлады һәм тирән шушы тематикага казына башлады һәм китаплар яза башлады. Һәм аннан соң менә шушы дүрт-биш авторлардан соң Нургали бин Хасанның Сәяхәтнамәгә тап булды. Аннан соң аны кызыксына башлады. Менә бу китапның Йөзиле бит ул аның биографиясе, димәк, ул саллы гына аны өйрәнгән. И менә бу ике сәяхәтнамә Нургали бин Хасанның шушы китапка кергән тагын.
Әйе. Антнан шунысына искәртеп әйтергә кирәк, Нургали Хасанов үз гомерендә бик күп шәкертләр тәрбияләгән дә шәхес бит. Менә аларның да исемнәрен атап үтсәк ич, Рәшит әфәнде. Чыннан да, Нургали Хасанов шушы татар халкының күркәм бик күп шәхесләрен әзерләп чыгарган. Беренче чиратта инде имамнар, хәзрәтләр, мәдрәсәләрдә хезмәт итүчеләр. Ул чор өчен инде бик актуаль булган, чөнки ул чорда татарлар дини халык, бик шундый чын динне тотып яшәүче халык булган. Шушы шәкертләр арасында бик шундый зыялы кешеләр бар. Мәсәлән, Дәүләт Думасы депутаты һәм безнең тарихчыбыз мәшһүр Һади Атласи, шулай ук икенче бер депутат, Абдулла Нәҗметдинов, шулай ук язучылар Зариф Бәшири, Гомәр Тулымбар, Тулымбай, Шакир Мөхәммәдов, Ярулла Вәлиев һәм шундый башка шәхесләр, шулай ук танылган дин галиме, ул чор өчен Мөхәммәт Садыйк Иманкулов һәм башка шундый күркәм шәхесләр бар, алар асында гарәп теле буенча доктор, мисал, Бакый Халидов,

яхшы белми, шуңа күрә бу аның теге бу китапны файдаланудан бераз шик булган, ләкин аның примечанияләре дә, искәртмәләрне ул кулланган һәм үзенең хезмәтендә шулай ук бу китапны бик еш телгә ала. Шуңа күрә бу аның өчен бер чыганак булган. Бу Рашид әфәнденең чыгарган китабы.

Ну, бөтенесен белгән, бөтенесен кулга тоткан и кулланган аңа күрә. Аңлашылды.
Рәшит әфәнде, аңлашыла ки, бу э, рус телендә чыккан хезмәтегез, әлбәттә инде башка төбәкләрдә безнең шундый лух олпат шәхесебез, э, дин галиме булуын белергә тиеш. Ә менә шулай да сорамый кала алмыйм, татар теленә тәрҗемә итү караламы менә бу китапны? Безнең хыялыбыз инде ул татар телендә чыкса бик әйбәт булыр иде, берәр шундый спонсор килеп чыгып. Болай үзем инде кыска вариантын әзерләгән идем китапның, теге кыска гына татар телендә 40 битле формада инде танышыр өчен. Ә бу калын варианты инде шул галимнәр өчен күбрәк теге тирәнрәк рәнергә теләүчеләр өчен. Галимнәр өчен һәм шулай ук инде китап кибетләрендә дә Табып була, ял ягына. Табып була, уһу. Арт китап нәшрияты үзе сата аны хәзер. Шуңа күрә инде киләчәктә әле эзләнүләр дәвам итәчәк. Нургали Хәсәновның теге мирасы бай аның һәм бу китап әле тагын да канлы булып, кире бастырылып, шулай халык инде аны шатланып укыр, кулланыр. Чөнки Нургали Хәсәнов ул бер үрнәк шәхес. Аның теге файдалы шәхес, җәмгыять өчен герой кеше, рухи стас, теге, бик теге, бөтен яктан шундый безнең өчен кызыклы, киң кырлы шәхес. Шуңа күрә аны укып, бик күп үзең тормышың эчендә файдалар алып була. Теге без теге кайвакыт авырлыкларга зарланабыз инде, әмма ләкин бу галим шундый югары дәрәҗәгә дә ирешкән, әмма тормышында да күп авырлыклар күргән, шуларны үтә алган. Ничек үткән, шулар да бик китапта тәфсирләп бәян ителә. Безнең татар халкы бик бай тарихка, мәдәнияткә ия. Үткәнебезне карасак, менә 1100 елдан артык уже ислам дине белән халкыбыз яши һәм аның бөтен культурасы да, шундый тарихы да шул дингә бәйле, зур дәүләтләр тоткан һәм зур шундый шәхесләре, геройлары булган халык. Бүгенге көндә дә андый шәхесләребез күп шундый, үрнәк булырдай. җәмгыятьне алга алып баручы, теге яхшы яктан безгә файда китерүче шундый кешеләребез күп, Аллага шөкер. Шушы тарихыбызны белсәк, тамырларыбызны белсәк, безгә инде алга таба эш итәргә, матуррак тормыш алып барырга, бәхетлерәк булырга безгә җиңелрәк булачак. Бигрәк тә инде рухи мирас, шушы дин, ул безгә көч бирә, идеологик форма безгә инде тагын да алга таба дөресрәк яшәргә булышачак. Шуңа күрә Шундый шәхесләр аша динебезгене тагын да күбрәк өйрәнергә сәбәп, тотырга сәбәп и тагын да шундый бай мирас белән яшәүгә, киләчәктә матур киләчәккә ирешергә сәбәп дип өметләнәбез, уйлыйбыз. Кәнде культур вә мәдәниятен дышында башка культур вә мәдәният арайышы эчәресендә, таби Татарстан гәнчләре дә бундан

Ул аны тирәнтен өйрәнеп әйтә ала шуны һәм бөтен татар халкына ул сәламне җибәрә инде.
Бик зур рәхмәт, бүгенге иртәгезне без белән башлаганыгыз өчен һәм инде Нургали ага Хәсәнов турында шулкадәр бай мәгълүмат биргәнегез өчен. Бүгенгә шулар иде, без сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз!